א גוטן טאג חשובע און טייערע צוהערער. אין די וואכ'ס פרשה, פרשת תצוה, הייסט אונז די תורה צוגרייטן די בגדי כהונה. איינע פון די בגדי כהונה דאס איז געווען די מעיל, די מעיל תכלת, דאס איז געווען א בגד וואס די כהן גדול האט געטראגן אונטער די חושן און אפוד. דאס איז געווען געמאכט פון תכלת און בלוי וואל. און אונטן די מעיל, בשלהי המעיל, איז געווען פעמון זהב ורימון, א גאלדענע גלעקל מיט א מילגרוים. זאגן די מחלוקת הראשונים וויאזוי די פעמון זהב ורימון זענען געווען, ס'איז דא וואס האלטן אז ס'איז געווען צוגעטשעפעט צו די ענד פונעם מעיל א גאנצע באנטש מיט פון רימונים, און אין יעדע רימון איז געווען אריינגעזעצט א מילגרוים, דאס טייטש פעמון זהב ורימון, א פעמון זהב מיט א רימון צוזאמען. און אזוי אויך שטייט ווייטער פעמון זאב איז סוחר אין מונים, דאס איז די פעמונים זאב איז געווען אינסיידער אין מונים. רשי לערנט אבער נישט אזוי פשט, רשי לערנט פשט אז ס'איז געווען פעמון זאב ורימון, א גאלדענע גלעקל נאך די ממילא גרם, נאך א גאלדענע גלעקל און נאך א רימון. נאך א גלאזערנע רעקל און נאך א רימון. און רש י איז מסביר וויאזוי האבן די רימונים אויסגעקוקט, דאס איז געווען עגילים וחלילים, זאך רינדעכיגע מיט א לאך אינעווענדיג, דאס זענען געווען די מילג רימון. פרעגט דער רמב ם, לויט רש י האט מען די רימונים נישט געהאט קיין שום נוצן, ס'האט נישט געהאט קיין שום צוועק. איז פארוואס איז עס געווען רימונים און נישט אזוי ווי תפוחי זהב גאלדענע עפלעך? איז לכאורה וואס וואס וויל דא דער רמבן? וואס באדערט אים? ס'דא דא פארשידענע פירושים וויאזוי מ'וויל מסביר זיין וואס דער רמבן פרעגט, צו ער האט א פשט, א שאלה פארוואס איז געווען חלילים מיט א לאך. וואס דער ביאור איז נאך אלץ שווער און וואס העלפט מיך אז ס'איז אזוי ווי תפוח הזהב, צו א אנדערע פשט אז הרמבן פרעגט אויב ס'איז געווען נאר פאר שיינקייט איז פארוואס איז עס געווען רימונים און נישט קיין תפוחים אזוי ווי מען טרעפט ביי די מנורה וואס די כפתורים זאגט רש י איז געווען אזוי ווי גאלדענע עפלעך. וואס דאס איז אויך נישט שווער צו פארשטיין, וואס איז תפוחים בעסער ווי רימונים? און טאקע דארף מען פארשטיין פארוואס ביי די מנורה איז געווען תפוחים און ביי די מילה איז געווען רימונים. לאמיר זיך רוקן ווייטער, די רימונים, די פעמונים, וואס איז געווען די צוועק פון די פעמונים? זאגט די פסוק ונשמע קולו בבואו אל הקודש אז ווען ער גייט אריין אין קודש זאל זיך הערן דעם קול, ס'זאל מאכן א גערודער. וואס איז פשט פון דעם? פארוואס ווען דער כהן גדול קומט אריין אין קודש, אין אוהל מועד, אין היכל, דארף זיין א קול? אדרבה, די פסוק זאגט דאך לא יבא רעש השם, דער אייבערשטער איז נישטא קיין רעש, פארקערט, קול דממה דקה, עס דארף זיין א שטילע קול, איז פארוואס אויס ווען דער כהן גדול קומט אריין דארף זיין א נשמע קולו, קול, ס'דארף זיין א רעש? איז דאס אזויפיל נוגיא אז אויב ס'איז ונשמע קולו בבואו אל הקודש דעמאלטס איז ולא ימות, אז מ'הערט דעם קול וועט ער נישט שטארבן, און מכלל הן אתה שומע אליו, אז אויב די ער קומט אריין איז דא א קול, איז חס ושלום ווען ס'איז נישט דא א קול. ס'איז אזא וויכטיגע זאך, עס דארף זיין ונשמע קולו בבואו אל הקודש. און א פארברענגען פון שבת פרשת תצוה תשי ל עמוד א', געדרוקט אין ליקוטי שיחות חלק ט ז עמוד דרײַ הונדערט זעקס און דרײַסיק, האט זיך דער רבי געשטעלט אויף דעם און האט מסביר געווען, ווען דער כהן גדול גייט טון די עבודה, גייט ער נישט נאר פאר זיך, ער גייט רעפרעזענטירן כלל ישראל, און נישט נאר רעפרעזענט ער כלל ישראל, די צדיקים, די חשוב'ע אידן, ער רעפרעזענטירט יעדע איד פון כלל ישראל, ביז אפילו די גרעסטע רשעים. א רשע, וויאזוי איז זיין עבודה? א רשע געפינט זיך אין נישט א גוטן פלאץ, ער איז נישט צופרידן מיט זיך, ס'טוט אים וויי, ס'ענגט אים, ער אנטלויפט פון וואו ער איז, ער זוכט צו לויפן צום אייבערשטן, ער איז סטאק דארטן, אבער ער זוכט כסדר צו אנטלויפן, און במילא איז זיין עבודה מיט א גרויסן רעש, אזוי ווי חס ושלום א מענטש איז אין א צרה, ער איז אין א סכנה, ער וויל אנטלויפן, ער לויפט מיט אן אימפעט, מיט רעש, מיט קולות וברקים. אנדערש ווי איינער וואס איז ס'איז אים גוט, ער איז נישט אין א סכנה, ער גייט רואיג, געמיטליך. און די אמת איז נישט נאר א רשע. יעדע איד, די נשמה קומט אראפ אין א גוף, פילט זיך די נשמה ווי א יש, ווי א מציאות, ווי עפעס א זיך, פילט זיך נישט אזוי נאנט צום אייבערשטן. און זוכט כסדר צוריקצוגיין צום אייבערשטן צו ווערן בטל צום אייבערשטן צוריקצוגיין פון וואו זי קומט איז יעדע מענטש האט דער ענין פון דער קול דער רעש מיט וואס ער דינט דעם אייבערשטן איז במילא ווען דער כהן גדול גייט טון די עבודה דארף ער זיין אפילו מיט דעם קול רעש גדול ונשמע קולו בבהל הקודש ווייל ער גייט רעפרעזענטירן בבואו אל הקודש גייט ער מיטברענגען נישט נאר די גרויסע צדיקים וואס זייער עבודה איז רואיג, נאר אפילו די רשעים וואס זייער עבודה איז מיט קול רעש גדול. אזוי אויך די רימונים. חזל זאגן אויפן פסוק, קעפעלעך ארום רעקוסיך. אזוי ווי א פעלעכע רימען א מילגרוים רייקוסעך וואס טייטש רייקוסעך טייטש די גמרא רייקונען שבח דאס גייט אויף די מענטשן וואס זענען ליידיג רשעים פירט אויס די גמרא דארטן רייקונען שבח מלאים מצוות כרימען אפילו די וואס זענען ליידיג די רשעים זענען פול מיט מצוות אזוי א רימען איז אנגעפילט מיט קערנדלעך רימונים אנדערש ווי תפוחים, דאס ר באווייזט דאס איז א סימן אויף כלל ישראל אויף די אידן וואס זענען רעקנים. דער כהן גדול ווען ער גייט טון די עבודה דארף ער האבן די פעמונים וואס מאכן א רעש, די רימונים וואס ווייזט אויף די רעקנים, און דערפאר טאקע ווי געפונען זיי זיך בשולי המעיל. אונטן פון דעם אילן, דאס זענען אזעלכע אידן וואס זייער מדריגה איז אויף א נידריגע מדריגה. א יעדער איינער גייט די כהן גדול רעפרעזענטירן. און ממילא, ונשמע קולו באוהל הקודש ולא ימות. ער קען נישט טראכטן, איך גיי אריין מיט די עבודה ווי איך האלט אז הכל דממה דקה, די אלע אנדערע אידן גיי איך נישט רעפרעזענטירן. זאגט מען ניין, עבודת השם פון דעם כהן גדול מוז ארייננעמען יעדע איד פון כלל ישראל, אפילו דער הקנה שבך, אפילו אזעלכע וואס זייער עבודה איז בקול רעש גדול, נאר אזוי ולא ימות. אבער חס ושלום ווען ער שליסט זיי אויס איז זיין עבודה אויך גארנישט וימות חס ושלום, דעמאלס זיין עבודה ווערט אויך אינגאנצן בטל. דאס קען מען האבן א הוראה אויף זיך אויך. כסדר דארף מען ארייננעמען, דארף אינקלודן יעדע איד, נישט קיין חילוק ווי ער שטייט, אויב איז ער נאר א חלק פון כלל ישראל דארף מען אים ארייננעמען, דארף מען אים אינקלודן, ביז מ'וועט זוכה זיין בקרוב אז אלע וועלן טאקע זיין אין די מדריגה פון צדיקים, נישט בקול רעש גדול, נאר בקול דממה דקה, בגאולה אמיתית והשלימה, במהרה בימינו אמן. א גוט שבת.